my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na nehi eh, make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. afta wey di ogbonge human activist wey be barrister deji adeyanju come carry police and federal road safety corps take go court say because of di way wey be say dem dey put fine and also dey arrest people wey be say dem no get third party insurance as court to come out to come talk o say like this say federal road safety corps and also ikoloba police say dem no get the right to to put fine or arrest anybody wey be say e no get third party insurance and court to come out to come put this judgement on on friday wey be april 23 2026 na im court come out to stop ikoloba police and federal road safety corps say make dem no put any fine or to arrest anybody wey be say e no get third party motor vehicle insurance. The Nigerian opposition parties, them all of them don't come out to come stand Gidigba in one voice as they come they talk, say they go put aside all their differences so to make sure say they go bring out one single candidate for presidential election to use and take challenge the ruling party will be All Progressive Congress APC for on top the 2027 general election. And all of them come out to come yarn this talk oh, on on Saturday will be April 25th, 2026 for inside for your state capital and the political parties them include people democratic party adc prp nnpp ndc lp app accord apm aa dla yp adp and also zlp all of them now to come out to come agree

di troop of di sector 2 of joint tax force for northeast operation wey be hadin kai don come out to come tok say dem don neutralise 24 omila terrorists dem and e dey very successful during wey be say dem coordinate diasef for di operation wey be say dem carry out for inside kukereta for borno state na im dem carry out dis operation and di communities wey dey around am. di youth from di ninth local government area of di southern borno senatorial district of borno state on saturday april 25 2026 don come contribute 38.5 million naira so dem go use am take support di ogbonge senator wey be ali ndume muhammadu and na di fifth bid wey be say im go use take go back senate na im dem come out come tok say na dem go help am o dey go buy di senatorial ticket say because the way we say they stand gidigba dey yarn im mind and also to talk truth for inside the senate house na make all of them come out to talk say they go must support am. The traditional ruler of Owa Onire for inside Kwara State wey im name be Oba Abdulrahman Fabiyi don come abandon im palace o as im come run comot come go another village go dey stay according to wetin im talk say after wey eight Omila terrorists dey break enter inside im house o, come burst enter inside the palace on December 31st, 2025 o, come collect im phone, come even threaten to kpai am at gunpoint say na wetin make am take run comot o, as im come dey yarn say like this say im no dey ready o to go back to im palace o until when e make sure say the insecurity wey dey happen for inside Nigeria especially for im own palace go don stop. di nigerian army don come out come yarn say like dis say dem don recover di dead body of di two military personnel dem wey be say dem tok say na omila ipob and ecn say na dem kpai dem o for inside 2022 during wey be say dem dey travel dey go imo state for their traditional wedding as dem come out come tok say di name of di two military officers na master warrant officer retired linus musa audu and also lance corporal gloria matthew na two of dem na im dem catch during wey be say dem dey travel dey go imo state to go pay di bride price na so dey come kpai two of dem o and dis gbege happen since 2022 and dem dey travel dey go obaha osu area of imo state. during wey dem dey do political rally for inside kano state na so dem come see wey dem dey share plenty red pint dem dey give pipo dem say dem come out to come do dis rally as dem come dey see di picture of di govnor of kano state wey be abba kiba yusufu. for on top the pint as plenty women they come they carry the pint they display them. and now today will be april 25th 2026 on a saturday nine plenty women and men all of them come out to come do this political rally. The Lagos state government don come out come yarn us after we say they see one video where some Omila hoodlums them. and Agberu, they say that they fight themselves for, for along that Lekki area of Lagos State. As they come out come here and say the Lagos State government, they call about police command, they don't come put into action as they come arrest plenty of them wey be say dem dey cause kasala along that chisco and osapa london bus stop area na any gbege take happen o as dem come out come show their pictures dem say like this say dem don arrest plenty of them. di chairman of nidcom wey be nigeria in diaspora commission wey im name be abike dabiri eriwa don come out to come dey beg nigerians wey be say dem dey stay for inside south africa say make dem lis ten to di safety guideline wey be say di nigeria consulate general issue out for inside south africa say make all nigerians dem say make dem obey di guideline wey be say dem give and na on friday wey be april 24 to 2026 na im dem come out come yarn dis talk say because of di way wey be say south africans dem dey fight against foreigners dem for inside those areas they say make nigerians they say make they listen to those guidelines the human rights ogbonge lawyer wey be senior advocate of nigeria femi falana don come out to come dey tell people dem wey be say dem dey live for inside lagos state say make dem ignore the restriction of movement wey be say lagos state government bin put because of the monthly environmental sanitation exercise wey dem talk say dem go wan dey do every last saturday of the month say because e no dey for any law say make nigerians dem make dem no move around o So that law, that restriction, which Lagos State government just put, saying I hear law be that one. He come out come yarn this talk on on Friday, will be April 24th, 2026. The Economic and Financial Crime Commission will be ESCC dot on the one content creators. They say make them stop oh, so they use their name or logo or anything wey be say resemble their logo or their name dey use am dey do skit for on top social media say make dem stop am o say without their approval say anybody wey be say dem catch again wey be say go try do that kind thing say dem go take action say na the last warning wey be say dem dey give all the content creators dem wey be say dem dey use their name and their logo dey do all those things. The United States Immigration Authorities don come arrest 53 years old Nigerian man wey im name be Olatunde Olasanjo on April 21, 2023. Na im dem arrest am o say because dem catch am because of plenty of the sexual molestation and also sex offences and also some child molestation wey be say im don commit for inside los angeles na im dey come out come talk say dem don arrest am dem come out come yarn dis talk o on on friday wey be april 24 2026 say like dis say dem don catch am. about three pipo dem wey be say dem come out come talk say dem wound jor well well on on saturday wey be april 25 2026 because of ogbonge accident wey be say e happen and na one container truck wey be say e miss control for inside that omolete under bridge na this kasala take happen o as three people dem don come wound well well say because the truck lose control the brake no come work well well na im cause this ogbonge accident. The Kogi State High Court wey dey for inside Lokoja don come out come pass judgment to as dem come tell Senator Natasha Akpoti-Uduaghan say make im pay one billion naira for damage to the former governor of kogi state wey be yahaya bello for defamation suit as di court to come out to come pass dis judgment to on april 23 2026 nine court wey dey for inside lokoja for kogi state nine come out come yarn dis judgment. Yes, na Bishop News O'Clock. My name na Nehi. Make una enjoy una day.